Ohh nya iya ooh terima kasih. Iya ohh tabi peninga au selamat betemu baru enggau selamat datai ngagai channel kiye Geringu Tapang Bekumbai. Jadi ke sekali tu kitai begulai baru ba cherita ti diberi nama Bebalas Langkau Umai Tusun. Kelima puluh tiga. Au ngambi ke enda betangguh aram kitai sama ninga cerita tu. Bebalas langkau umai. Au udah ketemu ngirup nya tadi. Dia lalu minta diri mupuk mega tudan pakap enggau empikap. Enda ulih ah, kelalu lama pia diku jaku. Enda ulih angai ke danu tuai rumah seligi. Pu, mangah diri tuai rumah pala lasu kitai nya. Ngasuh orang aja tuai rumah nya nemu tuai rumah nya ka. Pama orang mayuh tai pinta be iya legi lalu bini iya sekali. Da suah empu orang. Ni enda dulu agi empaka ngumpika madah kediri enda sanggup. Enda sanggup ka ngempu bini tuai rumah. Diberi enggai meh pia deka ujar aku. Bau kesing cit bau kesing tupai kenu ku dua iku nya nemu kediri. Kada kala ensium bau kesing cit bau kesing tupai. Aaa iya begi meh seduai ucau. Ti bisi nenama tau mega madah ngagai aki au. Pama seduai si mansa lalu kitu pia baki enggau kami ditu. Pia dei ke tudah aki Kedingu nganjung dua iku nyenaka pendai sida iya. Au maki au. Nya tusah ati dei. Pama kenuai nadai pengawa. Pama kenuai bisi hari bisi mansa sigi kitu kenuai aki. Tang nya mega kalu lama dilangku mayau aki. Pia aku tudah empakap nyau wan tudah aki Geringu. Taja seduai iya bekenya, nemu mega kebuah sida aki Geringu tu ngelangkau umai laban ke bisi ninga mimit mega tadi randau aki enggau ini Geringu. Ukai enggai merubai ni geraji pia kenu ku aki Geringu. Enda nemu ke batang iya. Enda nemu bekening kati ka berubai ni tuai nya. Nya meh nadai betangguh agi lalu nyau men seduai iya. Datai tudah empaka ngumpi ka ba pendai sida tuai rumah seligi. Dia lalu ngetu dulu meh dua iku nya ka ngiga tuai rumah. Peda agi begau kini geraji deh orang. Sama bela bendal sida ke dia ngidup ke ini geraji. Nya meh pedis tu, pedis nya meh ku ini geraji enda nemu madah ke pemedis diri. Laban endang siga ama ke pedis magang sepi tudah ini geraji maya nya. Dan sigi baka kitai meh, dan sigi baka kitai mungkal orang. Pama kitai enda tan, pedis meh kitai jamah orang. Ba kitai anang berani, anang ka nguji. Tama orang malas legi nang ngingai ka kitai enda naka ngai kitai enda tan. Uh, tuai rumah, oh tu rumah. Jadi sida ki geringu una dai peda kenuai balangku umai dian tuai rumah. Kini enda sida ki ajin tu. Nadai padah pejalai sida nya muchau. Pia deka tudang pikap madang ngagai tuai rumah seligi sida aki kedingu tu nadai telangka umai. Apau kini enda meh sida jin tu sebilik. Pama utai enti telangka umai deh nadai. Ih baka ni kitai ngai ni geragi tau deh. Pia deh ko tuai rumah seligi nyu ngama pala ai kelasu nya. Udah empaka enggau pikap tu madah sida aki kedingu nadai telangka umai. Nya meh. Udah ke madah tadi lalu nyau mega empaka ngumpi kam. Ngai nyadi ga ninga ke perau lama pia di ku jakau. Nah lah ngai ke dikacha orang perau seduai ya. Amal orang dia tau tusah. Amat udu ama ka bekachau ku utai orang. Nya meh meda sedaki ke dingu tu nadai delangka umai kenu ke tudah empaka ngumpi kam tadi. Dia lalu taban ke bala ya ngagai endu bukai dia ini geraji. Nguji berubat ba orang bukai dulu meh pian deh ku jako. Ka pena laban kena nemu bekeni kati ka merubai ni geraji agi. Nyu kasih mega ninga ini geraji hari tadi madah kediri nai idup, madah kerimbu parai mati. Lelak ninga ini geraji kitai nya rauh-rauh pinta perubat orang. Au awak kitai dulu meh sida ke menung naban kini geraji kitai nya. Iya ke mayuh ulih iya ke mayuh penumbuh nya orang ke tusah laban iya. Nadai ni geraji kitai nya amat nadai nemu jerak ka nguji orang. Bulih pe medis nya orang ke tusah dibai iya. Nya meh tudih ni ke dinga ulama enda munyi tadi. Udah ke ninga aki kedingu tu nusi, ini geraji bisi nanching utai enda jauh ari sangka manua sida iya. Nya baka kena nemu mega ini kedingu, nemu iya. Nemu ini kedingu ini tuai enda seberapa enggau sida iya ari suba. Utai meh ngai ke ruah deh ini kedingu. Awak ke aja asal kitai tu enda nunda pia deh ku penemu ini kedingu. Aaa iya ke kedingu. Nama nyu ini geraji nyu enda dapat deh. Nama makai empu utai iya nya. Pia deh ko ini geringu alit mega ati iya ninga empaka pikap stadi nusi ini geraji nyu enda dapat. Ee engka mih ini geringu engka. Aku deh amat deh tadi ini geringu. Pama amat iya bisi tuju kena manah ngagai kitai. Toleh iya ku aku tadi, toleh. Nyu baka ke bisa ga utai ke disebut ku ini agi enggau. Pama kitai nadai mungka luhang sumpah kitai bisa mini agi enggau. Ni kitai bisi meh betahau ka iya aja. Pia de kuaki Geringu nyaut Ini Geringu. Peda baru pansut mega uco Edom. Tuda gentung enggau Geringu agi ti dua orang bujang dua iko nya. Agi di dinga kuru akih kitai gentung. Pama lelai anang sigi balat bunyi kuru akih gentung. Geringu pama lelai anang sigi meriu. Nya mesuai de kumai aki Geringu bujang meriu laki selu. Ih, ba awang kai pia ucau. Oh, benal kita ti nuwa ne. Pia deko aki geringu dula agi nanya ucau e doam. Ih, baru angkar matu aki. Okey, buntau aki, buntau dah nguan deh. Pia deko tu dah dua madah diri buntau laban udah nguan aki geringu. Iya pun tau nguan aki di nama kita ucau. Nama kita nguan aki kita di. Aku kena dapat aku enda duan. Pia ku ini Gedingu nanya laban ke enda nemu pengawa sida iya. Eh nya nanya aki empu dini. Enda nemu aku tukar madah ke dei. Aki nya nadai madah ke pengawa iya. Dani ti ndua enda lama demalam lalu mai aku ngira kelengkap iring. Pia dek tu deh dua menusi deh bai aki yang kira kerengka piring. Au patut ku bisi menda piring tu ujung bilik kitai nya. Ki geringu sigi tu tuyo pendiau nadai nemu nusi semu utai ngagai kitai. Pia dek ini geringu nyu nganu aki geringu laban nak nemu nusi ngagai sida iya. Ee kita tu. Aku tu enda nemu bekenika nusi nigi enggau. Nyadi malam nya aku mimpi nigi enggau meda orang tubuh enam. Tubuh enam orang nya ngena tai kedihi ai ujung bilik kitai. Nyau taku aku meda pendiau orang nya nigi enggau. Tang ngena ngepan enggau senyata. Iya ga ba besai orang nya. Pelaba ka aku ini gi enggau Iban kitai menua tau nadai ngemesai sida tubuh enam nya. Pia da ku aki Geringu nusi mimpi nusi kenyam iya ngagai ini Geringu enggau Choi Dom. Iya sapa orang nya da aki? Pia deka tudah dua menanya ke iya. Bisi uco bisi. Nyadi bisi siko bejako ngo aku madah ke dihi nama iya Guma. Guma nya iya ke kala ka timek aku suba ko iya. Kemaya aku tu kala ka nimek uhang ni nimek utai lama udah enda aku tau. Nya meh iya madah ke dihi mupok di sida iya. Peda ku ini Gengo sida tubuh enam nya telalu malik ti empu nyadi antu Gahasi. Ooh nya bahu ku nemu Uhang nya tadi tantu Gahasi. Pia dikuaki Gengo madak sida tubuh enam nya tantu Gerasi. Eh? Antu Gerasi? Enti antu Gerasi ke kala ka ti meh diaki Gengo. Asai aku antu Gerasi ke dipeda tuah ba kerangan nya suba iya. Nama ning ngat dik, nyu ulih aku ngema. Pelaba ka ku iya menya aki geringu iya. Pia deh ku ini geringu. Agi ngat iya seduai iya kala tepeda ka entu gerasi. Bisi cerita nya peninga ba cerita langkau mai aki enggau ini geringu tepeda ka entu gerasi. Nya meh nadai salah tau didinga baru cerita langkau mai. Enti kita agi ka ninga enggau pia mega tau didinga dulu cherita langkau umai ngambika kita ulih nitihka cherita bebalas langkau umai. Au nyadi cherita kitai ke sekali tu dilengkaka aku naka tu dulu. Terima kasih laban udah ninga. Nadai salah kita tau neka like enti kita rindu ninga kenusi ke cherita tu. Anang nainga subscribe me channel Aki Geringu Tapang Bekumbai.